السلام علیکم پیارے ویور کیا حال ہیں ٹھیک ہی وے میں ہاں تہاڈا بھرا تہاڈا سجن تہاڈا بیلی عادل حسین بھٹی اج دا پروگرام شروع کرن توں پہلے تساں سارے بھراواں کوں ریکویسٹ ہے کہ جیں ساڈا چینل سبسکرائب نہیں کیتا جلدی نال ساڈا چینل سبسکرائب کر گھینے تاکہ ساڈی آون والی ہر ویڈیو تہاڈے کول جلد از جلد پہنچ سکے جناب ڈوڑا شروع کرے تھوں میں کو ہول نہ رہے جو روندا گئے ذری کھلدیں شکل ݙکھائی ونڄ۔ ماں تاں راہ وچ پووی رات سڄݨ میݙے خون دا ݙیوا ٻالی ونڄ۔ توں ٹر جو ایں میکوں نئیں ٹھاہندی میݙے در توں آ کے خالی ونڄ۔ ٻیا کجھ نئیں شاکر کیا ݙیواں اے ساہن یار سنبھالی ونڄ۔ میݙا چن غیراں دی محفل دی ہووی گفت شنید مبارک میکوں میݙے خام نصیباں دا ہر درد شنید مبارک تیݙی سوچ توں ودھ رول شاکر ڳئے ہووی یار مزید مبارک میکوں روندیں سال دی رات ولی تیکوں ݙوجھی عید مبارک ٻہوں ہٹکیاں ہم دل اوتری کوں جو سودا عشق دے نال نہ کر اگے ڄمدیوں غم دا وارث ہاں میݙا جیوݨ ڈھیر محال نہ کر میݙا پیار کٻاڑا کر ݙیسی میکوں حال کلوں بے حال نہ کر ہتھ جوڑ کے ٻولی دل شاکر ہر ڳالھ منا ایہا ڳالھ نہ کر ربا ݙیدھا ٻیٹھاں تر تر کے تیݙی دنیا تے جو تھیندا پئے کئی بلھے شاہ کہیں مہر علی کئی بہو سلطان سݙیندا پئے کئی کوٹ مٹھݨ دا شہزادہ وچ جڳ تے ݙیکھ چمیندا پئے ہک شاکر ہے تیݙی دنیا تے جیڑھا موئیاں لیکھے جیندا پئے حاوی ٻہݨاں غیر دی ݙولی وچ کجھ یاد کریندا ول ٻہندا حاوی ٻہݨاں غیر دی ݙولی وچ کجھ یاد کریندا ول ٻہندا کفارہ چاتیاں قسماں دا کئی صدقہ ݙیں دا ول ٻہندا چن پیار کرݨ دی شاکر کوں چن پیار کرݨ دی شاکر کوں چا بھل بھس کہیں دا ول ٻہندا تیکوں پتہ ہا نہ جی سڳسی میکوں مار گھتیں دا ول ٻہندا نمی آدھا درد ونڈو میݙے میݙے ناں درداں دا کئی حال گھنو۔ نیمی آدھا درد ونڈاؤ میں ݙے ناں درداں دا کئی حال گھنو ایہا نکی جئی کر تکلیف گھنو پردیسی دی سݨ ڳالھ گھنو متاں سمجھو کئی شے چئی ویندے متاں سمجھو کئی شے چئی ویندے کر کپڑیاں دی پڑتال گھنو ہتھ نال روانہ کر شاکر کر سوکھا وطن سنبھال گھنو۔ جیکوں ہووے سنجھاݨ نہ اپݨیاں دی اوں اپݨیں دی امپݨیت کہیں سئیں جیکوں اپݨیں دی سنجھاݨ نی اوں اپݨیں دی کوئی امپݨیت نئیں جیکوں ہووے سنجھاݨ نہ اپݨیاں دی اوں اپݨیں دی امپݨیت کہیں کرے رب دا ناں تے خرچ کرے ٻہہ کھاوے آپ خریت کہیں۔ رئی رکھ کے عدل کرے اوں عادل دی پنچیت کہیں۔ کھٹی چاویں شاکر کیتی دی ول قسمت نال شکیت کہیں۔ میݙے دل دی سنڄی حویلی کوں توں اڄ وی ڈھول وسا سڳدیں۔ میݙے رس ڳئی مست جوانی دی انمول بہار ولا سگدیں توݨے لکھ پہرے وی ہوون پئے جے دل ہووی تاں آ سگدیں جیڑھے ودھے ہن پھوت بݨائی شاکر غیراں دا سر جھکوا سگدیں میں بھاݨ پراݨا جنگل دا میں بھاݨ پراݨا جنگل دا کہیں رل ڳئے دی منزل ہاں جیندی آپت وچ نہ بݨ آوے اوں گھوٹ دی پھکی کھل ہاں جیکوں شاکر چتھ کے سٹ ݙیندن بے کار مساگ دی چھل ہاں جیندے میلے وچ کھیسے خالی ہن اوں ٻال غریب دا دل ہا۔ اکھ ٹکری ہئی اکھ نال جݙاں اکھ ٹکری ہئی اکھ نال جݙاں اوں وقت انمول کوں یاد نہ کر جیڑھا قسماں چا کے ٻولیا ہا اوندے مٹھڑے ٻول کوں یاد نہ کر جیڑھی اڄ تئیں یار کریندا اے جیڑھی اج تئیں یار کریندا اے ہر ٹال مٹول کوں یاد نہ کر وت شاکر نیر وہاب آسیں اوں ظالم ڈھول کوں یاد نہ کر میں قیمتی ہاں پر بے فیدہ کہیں سکھ دریا دی پل وانگوں بیٹھا تر تر ڈیدھاں غیراں کوں کہیں کھمب کھتڑے بل بل وانگوں سٹے کاوڑ نال بھکا میکوں کئیں اجڑی سیج دے پھل وانگوں میں شاکر اپݨے مالک کوں ہاں یاد معمولی بھل وانگوں جناب پچھاں ساݙے دریل کوں گھن مولا میݙے حال تے کرم کریندا رہے میکوں جے تئیں یار نی مل پوندا میݙے روح کوں مہلت ݙیندا رہے کوئی لوڑ نئیں میکوں زندگی دی کوئی لوڑ نئیں میکوں زندگی دی ایکوں آکھچا پھیرا پیندا رہ جݙیں شاکر یار ملا ݙیسیں پچھے آکھساں روحا ویندا رہ نہ میں کہیں دی ذات تقی اتے نہ لوفر بدمعاشاں نہ میں کہیں دی ذات تکی اتے نہ لوفر بدمعاش آں میݙے دل وچ درد ذخیرہ ہے بس شکل کلوں خوش باش آں ڈھٹھے غم دا بمپ میݙی زندگی تے ڈھٹھے غم دا بمپ میݙی زندگی تے میں تھی ڳیا پاش و پاش آں جیندا شاکر کوئی نی سئیں بݨدا میں او بدبختی دی لاش آں۔ جݙاں زندگی پیار توں خالی ہئی وچ درد الم شامل نہ ہا میݙے چار چوفیرے خوشیاں ہن دل سوکھا ہا بسمل نہ ہا کݙیں پیار کریساں زندگی وچ میݙا یار ارادہ دل نہ ہا کیݙا شاکر جادو گر نکلے اݙوں اکھ تے کری ایݙوں دل نہ ہا تھی پاڳل اپݨے آپ اتے میں ݙاڈھا ظلم جفا کیتے۔ تھی پاگل اپݨے آپ اتے میں ݙاڈھا ظلم جفا کیتم سب تل پھل گھر دا چݨ پݨ کے اوندے عیش دا کیش ادا کیتم کل ہتھ کر ڈھول ݙوں آکھیا ہس کل ہتھ کر ڈھول ݙوں آکھیا ہس کیݙا سوہݨا ݙیکھ ویا کیتم سارا گھر تے زر